भगवान के नाम पर किछु दऽ दिअ बाबा के बड भूख लागल छै भगवान अहाँ सबके नीक करता टमाटर खाउ टमाटर टमाटर के संगे रोटी देबै तऽ नीक लागत अगर हुए तऽ कनी तरकारियो दऽ देब तऽ बड नीक लागत टमाटर खाउ टमाटर चलू कोनो बात नहि अहाँ टमाटरे दऽ दिअ अहाँके समझमे नहि अबैया टमाटर खाउ टमाटर तऽ बौआ अहाँ टमाटर तऽ लऽ कऽ अबितहुँ यौ काका एते किया तमसायल छी यौ अते काल से कहै छियै टमाटर खाउ टमाटर हमर काका क के ट बजै छथिन और कहै छथिन कमा कर खाओ कमा कर तो तोरा कहीं के हमर पूरा समय के बर्बाद कऽ देलक ई भगवान के नाम पर किछु दऽ दिअ ककरो बहिन माफ कऽ दिअ बाबा हमरा लग किछो पाइ नहि अइ ठीक छै चलू माफ कऽ देलहुँ आब तऽ दऽ दिअ किछु पाइ कहलहुँ ने हमरा लग कोनो पाइ नहि अइ चलू आगाँ बढ़ू आगे बढ़ि कऽ तऽ तकेलहुँ हैं आब दऽ दिअ कहलहुँ ने हमरा लग नहि अइ आगाँ चलू ने आइ काल्हि त लाचार भीख मांगा वाला के कोनो इज्जत नहीं रह गेली देखा में त बड़ हठा खठा छी लाचार कता सा छी आदत से लाचार छी भगवान के नाम पर किछु द दिया बाबा के बड भूख लागल छै चलू आगू बारू अरे कल मोही के छलैया बाहर भिखारी छलैया माजी हम भगा देलियै हमरा से बिना पूछने खाना भगा देली भिखारी के बजो ओकरा जी मालकिन हम आबि गेलहुँ हाय भिखारी हम छै घर के मालकिन खबरदार जाय घर पर फेर एला तू भाग एतऽ सँ आइ काल्हि भीख मांगऽ वाला के कोनो इज्जत नहि रहि गेल घर पर बजा बजा कऽ भगा देल जाइ छै अरे बेटा किछु दऽ दिअ भगवान अहाँके नीक करता की दऽ दियो निकल ओतऽसँ एनाहिए हमरा भोरसँ दिमाग खराब अइ किछो दऽ दिअ जे अहाँके मोन करैए ई ले ई ले ई ले यो साहेब सौ रुपया दऽ दिअ ने चाय पीबऽ के अछि सौ रुपया चाय पीबे की पेट्रोल पीबे रे साहेब नहि होइया तऽ बीस रुपया दऽ दिअ चाय पीबऽ के लेल लेकिन चाय तो दस रुपया में भेटे छे साहेब यौ ओ जे गर्लफ्रेंड छै ओकरो पियाबऽ के छै अरे वाह भिखारियो गर्लफ्रेंड बना लेलकै नहीं यो से है वो गर्लफ्रेंड हमरा भिखारी बना देलकै अब कनेबे की ई ले चालीस रुपया बेटा भगवान के नाम पर किछ खुआ दिया दू दिन से किछ नहीं खेलो है ए बूढ़ भिखारी पर किछ रहम करू बौआ बाबा पाइ तऽ नहि अइ हमरा लग हम काल्हि दऽ देब पक्का काल्हि दऽ देब अहाँके यो बौआ ई काल्हि काल्हि के चक्कर में ने एहि इलाका में हमरा लाखों रुपया फसल है अगर अहाँ लग कैश नहीं है तो हमरा यहाँ यूपीआई कऽ दिअ पेटीएम कऽ दिअ लेकिन किछु तऽ दिअ बाबा फोन तऽ हम घरे पर बिसरि गेलिए अगर नहि पाइ देब तऽ किछु खाए लए दऽ दिअ बाबा नमकीन के ई पैकेट छला हमरा बैग में ई लऽ लिअ ई खा लिअ ठीक छै बेटा भगवान अहाँके बड नीक करता यो बौआ सुनू सुनू ई लिअ चालीस रुपैया किया बाबा अहाँ हमरा चालीस रुपया किया दऽ रहल छी बौआ अते अहाँ प्यार से हमरा ई नमकीन के पैकेट देलो हैं से तो हमरा मूड बन गेल जाओ सामने वाला दुकान से एकटा खम्भा लऽ के आबि जाओ आप देखू आजुक भिखारी सब पर भारी भाग दू यौ बाबा अहाँ कतऽ नाली में घुसल छियै हम पूरा मोहल्ला अहाँके ताकि लेलहुँ हैया ई लिअ अपन खम्भा यौ बौआ अहाँ नहि बुझबै आइ काल्हि भिखारी के इज्जत तऽ कुकरो केनाइ छोड़ि देलकै दू किलोमीटर दौड़ेलक ए, तकर बाद ओहिमे हम नुकायल छी आर अहाँ ई की लऽ के एलहुँ हेँ यौ बाबा अहीं तऽ खम्भा मंगने छलहुँ हेँ सएह तऽ लऽ कऽ हम एलहुँ हेँ यौ बौआ हम ई वाला खम्भा नहि मंगने छलहुँ हेँ हम तऽ दोसर वाला मंगने छलहुँ हेँ ताव हम ई खम्भा के की करू बाबा हमरा माथ पर राख दिया अरे रुकू रुकू रुकू रुकू बौआ जतऽ से उखाड़ करने छलहुँ हैं ओते जाके गाड़ि दियौ हे भगवान आय के बाद हम ककरो ले काज नहीं करब चाहे बूढ़ हुए चाहे बच्चा हुए सब काज करा के बाद में कहे ई कौन काज है कहे ई कौन काज है कहे आइसँ सबके काज बंद भगवान के नाम पर किछु दऽ दिअ बौआ बाबा के बड भूख लागल छै अहो देखो में तो बड़े हट्ठा कट्ठा लगे छ अभी क्या मांगे छ यौ मालिक गरीब आदमी छी भीखे तऽ मांगि सकै छी कोनो अहाँके बहिनक हाथ मांगि रहल छी की दोस्त ई की हाल बनेने छी नहीं पूछू भाई एखन के आर्थिक मंदी में आप भीख मांगक के व्यवसाय से हो कमजोर भेल जा रहा अछि लगे ये अभी धंधा चेंज करऽ पड़त दोस्त ई सब बात छोड़ू आजुक कमाई के बात करू आय कते कलेक्शन भेला एखन तक यो भाई की कलेक्शन हैत सौ टका है जेब में ओहो कौलका बस बस दोस्त बुझू काज बनि गेल चलू आइ हम अहाँके सौ टका में फाइव स्टार में खाना खुआबै छी यो भाई सौ टका में तो फाइव स्टार होटल में घुसहो नहीं देत आर अहाँ खे के बात करे छी भांग खा के एलहुं है की दोस्त हमरा रहत अहाँ चिंता किया करै छी बस हमरा संगे चलू अहाँ ए भिखारी इम्हर कतऽ अबै छँ ई जगह तोरा सबके नहि छौ भाग एतऽसँ भाग ए चौकीदार खबरदार जे हमरा दोस्त के एना कहलहुँ तोर औकायत की छौ तो एकटा नौकर छै हम एतऽ कस्टमर छी कस्टमर भगवान छियो तोहर भगवान चल हट एतऽसँ आइ काल्हि भिखमंगो के नवाबी छै हमर तऽ कोनो इज्जते नहि अइ की खेबै अहाँ सब यौ की सब छौ तोरा लग आ तोहर आवाज के स्ट्रगन जका भऽ गेलो है अहाँ खेनाइ खेलेलहुँ हैं कि हमर आवाज पर खेलेलहुँ हैं अच्छा की सब छौ तोरा लग बाज ना

पाइ केना भरबै यौ ई सब चिंता छोड़ू दोस्त अहाँ खाली खाना खाओ यो भाई बाद में ई नहीं हुए कि होटल में पूरा होटल के बर्तन अपना सबके धोबऽ पड़े देखियो भिखारी छी पर अपनो किछ सेल्फ रिस्पेक्ट है दोस्त भरोसा करू ने हमरा पर अहाँ खाओ ने किछ देर के बाद ई लिया पंद्रह हजार के बिल भरू जल्दी सा रो मोगिया ई कोन बिल आनल है रो तोरा तो हम शुरुए में पाई दो दिलियो सेहो बिसर गेली हमर आवाज सुन कऽ अहाँ हमरा संगे धोखाधड़ी करऽ चाहै छी यौ हमर आवाज बोगिया है हम मर्द छी मर्द हम एखने पुलिस के बजायब हाँ हाँ तऽ बजा लेने पुलिस के केकरा डर होइ छै पुलिस से कियो दोस्त देने छलियै ने एकरा एते देरी पाय हाँ हाँ रे तोरा पाइ तऽ देने छलू है फेर से तू पाइ मंगे छी कते बेर पाइ मंगे छी रे पुलिस के बजबा के छौ पुलिस बजो दरोगा बजो थाना बजो सबके बजो कता अछि ओ लफंगा निकल बाहर मुफ्त खोर यो भाई ई मोगियाह बेटर त लेडी सिंघम बजा ले लगियो हाँ यो दोस्त करगर बुझाई आई लेडी चलू देख लेबे कोनो बात ने मैडम हमसब तो भिखारी छी कतऽ लऽ कऽ जायब हमरा सबके की भेटत हमरा सबसँ मैडम ई होटल वाला तऽ अहाँ सबके किछु दैते हैत हमरा सबसँ किछु लऽ दऽ कऽ नहि खत्म कऽ सकै छियै ई बात तऽ अहाँ ठीक कहै छी मुदा हम छी ईमानदार पुलिस वाली हम निछोर हाथ में नहीं लै छी एकटा काज करू आराम से हमरा पर्स में राखि दियौ यौ भाय सौ रुपया रखने छलहुँ हैं कि खम्भा पीबऽ ले खेनाइ तऽ भरि पेट खुआ देलहुँ आब खम्भा के की जोगाड़ हेतै दोस्त बेर बेर कहै छी अहाँ हमरा संगे छी अहाँ कोनो बात के चिंता नहि करू अहाँ सौ देने छलहुँ हैं ने ई लिअ हजार टका ऐं यौ अहाँ कोनो जादू टोना जनै छी की ई सौ के हजार केना भऽ गेल भाय ई कोनो जादू टोना नहि छै ई हाथक सफाई छै अहाँ वाला सौ रुपया रखलिए आ ओइ लेडी सिंघम के पर्स से हजार टका गायब कर दिलिए ईमानदार लेडी सिंघम पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल त चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आ संगे संगे एकरा लाइक कर दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कर दियो प्रणाम